Sɛdeɛ yɛn nyinaa nim no, sɛ ɔsantehene kyea ne nan kyea na nneɛma nyinaa da n'akwan mu a, wɔde Asanteman hyɛ ɔhene bi nsa na wɔde Kumase man nso ahyɛ ɔhene bi nsa sɛ wɔnhwɛ akyire kɔpem sɛ ɔbɛkɔ aba. Nti ɔbaeɛ no, na Nana Ɔfenso man hene na ɔhwɛ ɔde Asanteman gyaa no. Yɛbɛtane a, sɛ ɔsantehene tu ne nan a anaa ɔkyea ne nan akyi a, Anka amammerɛ ne amanneɛ kɔa so ne asɛnteman mu no, ka mampɔnhene na ɛdi hɔ. Nanso mampɔnhene suaeɛ no, na ɔnna ase ma ɔnnya mfatomi nhyɛɛ ne nsa. Ne saa nti, ɛmaa ɔde Asanteman gyaa Ɔsofɛn so man hene, ɛna ɔde Kumase nso gyaa Bantama hene. Na ɛberɛ a wɔbɛduruiɛ na wɔkyea wieeɛ na wɔdi amanneɛ mu no, ɛna Nana Ɔsɛnso Manhene ne Bant Mahene ka bɔɔ mu de akyire bɔɔ no berɛ a wɔtia no nan akyi. Na wɔama ne bɔ mu na wɔkyerɛ sɛ ɛduruma bi mpo ma kaa ɛyɛ adwuma firi Kumase ha sei kɔ Bono ne yɛ amantan ahodoɔ no bono esin deɛ ɛka ɛka ho no no, ɛkɔduru baabi koraa ma mmeranteɛ tirimɔdenfoɔ anaasɛ ebi anyam bransem bi a berɛ a wɔwaawaa nkrataa a na ɛyɛ Asante afadeɛ ne n'ahofasuo wɔ ho na ɛnam so ka ɛde basabasayɛ reba nanso no wɔtena ase Eti wɔnan sii so hwɛe maa asomdwoeɛ bae. Na emu na ɔsahene tii amanneɛ no nyinaa wieeɛ no no, ɔtuu nananom ahemfo no fo hyɛɛ wɔn nkuranee san ka kyerɛɛ wɔn bio sɛ wɔmma wɔn ho mmene so, na Asanteman sunsum a wɔde gyinaeɛ, wɔbɔɔ Barima Tweboa Kodua din, wɔbɔɔ Nanaye Asantewa din, bɔɔ nananom a ɛduruu deɛ na ɛyɛ den no, wɔgyinaeɛ kooeɛ wɔ Asanteman sunsum mu, na saa berɛ ɛkameeɛ sɛ sɛbi nananom anintire ne atitia a atwa Asanteman ho ahyia no du baabi hɔnom a, na sɛbi honhon no reyɛ adɔɔso de biribiara twɛn ɔno ansa, nanso no no ɔhunu sɛ ɔwɔ hɔnom wɔ botaeɛ bi nti. Ɛnyɛ ɛno nko ara, ɔkɔɔ so kyerɛɛ mu sɛ nananom nso a wɔn bɛsuae yɛ de nkonnwa ne ho agudeɛ ahyɛ wɔn nsa a, ɛbɛtumi sɛ bi koraa ɔnni hɔ anaa ɔbɛfiri soɔ na yɛreba bɛbu nkonta no, na pii nni hɔnom. Ɛno nso no, wɔde kɔkɔbɔ nsɛm akɔ amanaman mu sɛ wɔde akonnwa anaa Asanteman biribi ahyɛ wɔn nsa na ɛduru berɛ a yɛbɛbu nkonta afa sɛ de w'ahenni ne dwumadi a ɛbɛdi yɛ ho na nneɛma a ɛde hyɛ wo nsa no, sɛ woayɛ no basaa, sɛdeɛ ɛsua, sɛdeɛ ɛkorɔn tɔ, ɛnneɛ ahwɛ korɔ bɛtwa wo wo ne w'adehyeɛ no din afi mu, ɛsiane sɛ woantumi ammɔ nneɛma pa ho ban. Ɛno akyiri no, ɔkɔɔ so tuu nananom fo kaa Asanteman Standing Committee no nso ho asɛm sɛ dwumadi a ɛsɛ sɛ wɔgyina hwɛ sɛ nhyehyɛɛ ne amammerɛ ne amanneɛ mapa bɛfa no ntoma pa asira no. wɔnkɔ so na wɔnhyɛ wɔn ho deɛ no nso wɔasan akyaagye wɔn ahyɛ wɔn sɛ anyɛ hwee nti dwoɔ akyiri no no ɛsɛ sɛ wɔn ba na wɔtumi yɛ saa nhyehyɛe no so yie na Asante Mantra eh, Standing Committee no yɛ wɔn bɛhwɛ sɛ amammerɛ ne amanyɛ da no akɔa mu ɛnnɛ sɛbisɛbi akwatidɛ koraa ne obi yɛ yie wɔ Asante man mu yɛ a ɛnyɛ asantesɛm ne nyinaa waka ho asɛm na ɛmu akyi no Ɛyɛ Nana Gyansa man hene, afei Mampɔn hene na Wrawra man hene, wɔn nyinaa ba bɛdaa ase ma wɔsrɛe sɛ Akyerɛme nhwɛ na nka kwan da mu a wɔnkɔboɔ nneɛma mma wɔn ma Ɔsantenhene de ne nsa hyɛ aseɛ ama. Seesei deɛ nananom yi wɔboɔ nneɛma ma wɔn wie a, Ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ tumi ne asase a ɔtumi di dwuma wɔ baabi a obiara hwɛ wɔ nsase ne wɔ nkuro ne ɔmanfoɔ so ma ɔsansahene. Na ɔbɛwie no na ɔto nsa de frɛ ɔno ara n'akyeamefoɔ no mu baako, akyeame bɛyɛ dunum ne akyire no no, ɛmu baako ne Nana Kofi Nti a ɔyɛ ɔtumfoɔ akyeame a sɛdeɛ ɔsansahene tena ase a wɔn ne sɛdeɛ ɔsansahene yerenom a wɔgyina hɔ kasa de n'ano asɛm to dwa, na bere a wɔfrɛɛ no no, ɛnna wɔkyerɛ sɛ sɛbe wagye ntamhyɛseɛ bi atena so akyɛ ama ɛmu adeɛ a ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ no bɛtɔ ɔsansehene no mu no, ɛmmaeɛ. Ɛnyɛ ɛno nko ara, na Kɔ aduru ahodoɔ pii wɔ hɔnom a na ɔsan de abɔ ɛɛ Nana Kofi Nti a ɔyɛ otumfoɔ Kyeame. Woka Akyeame mpanimfoɔ a ɛwɔ Akyeame no mu a, ɛɛ wɔbɛto so bɛyɛ mmiɛnsa, kyerɛ sɛ ne diberɛ no wɔ soro papaapa. Na ɛnam so ma wɔkɔdwane toaa bɛkɔɔ amanhene no dwane toaa no no a, ɔbɛkan mu na nkurɔfoɔ pii, nnipa bɛyɛ ɛɛ du bɛgyinaa hɔ pa gyaa wɔn nsa ase ba no saa no a, na ɛkyerɛ sɛ Ɔwɔ biribi da so tia me nti berɛ a ɔhene maa kwan, akyerɛbee maa kwan sɛ wɔnka wɔn nsɛm no, ɛmu bɛyɛ nnum pɛ na ɛkasaeɛ, na wɔn a aka koraa nnya nkasaeɛ. Ɛkwan bi a wɔde bobɔ no no, binom Nana Yaase, Hene Otumfoɔ Berempɔn, kyerɛɛe sɛ sɛbi Nana Kofi nti ne kuro a ɛyɛ Nkwawi a ɛhyɛ Yaase ase a wɔhyɛ so ma Asante Hene no, wɔn ara kɔ akɔsi di kuro wɔ hɔnom. Ɛduru baabi na sɛ Nana Kofi nti ɛno nti gyina a, Wɔmfa wɔn sɛ tuo koraa anaa seka a wɔbɛtwe wɔn so. Wɔtim ma nnipa tɔ wiram na wɔsa wɔnom, na apolisifoɔ na ɛrehwɛ agye wɔnom. Ɛno akyiri no, sɛdeɛ wɔbɛkasa ne wɔbɛmema ne mmɛn so ne deɛ ɛka ɛka ho no, ebinom bɔ kwaadu no pii na wo mmerɛ nti mentumi nkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu. Na nsɛm no ankɔweeɛ koraa na bɛkɔɔ man hene a na anka ɔyɛ gyaatoani no sɔreeɛ kɔtenaa baabi a na ɔteɛ, kyerɛ sɛ, baabi a na nsɛm no kɔ no ɛredwene. Na ɛbaa saa no, Ntam ka kɛseɛ a na waka de agu no so no no, ɔsantehene maa kwaa sɛ, Ntam nea ɛka gu wo soɔ yi o, wode bɛbɔ so anaa womfa mmɔ so? Na afei wɔpakyɛw ɛnneɛ wabutu fam reworɔ eh, kyerɛ sɛ ne nan ase mpaboa nyinaa. Na ɛno na ɛduru sɛ ɔmfa mmɔ so, ɔmfa mmɔ so, wantumi amfa ammɔ so. Ɛduru sɛ ɔsantehene ka sɛ, Sɛ womfa mmɔ so deɛ, ɛno kyerɛ sɛ asɛm no ɛbɔ o. Afei na ɔse, Aane, ɛnneɛ mede bɛbɔ so. Ɛna asiane katakati kyerɛ sɛ dabi, ɛnyɛ amammerɛ nyɛ amanneɛ. Sɛdeɛ wo ara ankasa nsɛm yɛaka gu so no kyerɛ sɛ yɛn nso koraa nyɛ adeɛ ase. Enti ntɛntɛntɛntɛntɛm, monworɔ ne nan ase mpaboa hɔnom ara. Ɛna wɔworɔɔ ne nan ase mpaboa, na ɛnneɛ ahenkwaa yi tu guu ne soɔ. Ɛna ɛnneɛ, hoo-hoo-hoo-hoo, ɛna wɔde mmirika kɔporoo ne kaa, na ɛnyɛ agorɔ fɛ deɛ agorɔ koraa ɛwɔ ɛɛ manhyia na sɛ mi na ɔkasa yi deɛ anadwo na wagyina so akɔtwa dwan ayɛ kusum amaneɛ sese deɛ na kofi ntia na nka ɔyɛ otumfoɔ ɛɛ kyea mi no mu baako no sese deɛ ɔkɔ manhyia na ɔhyɛ ne kyawkyaw nanso no sɛbi wɔde ɛɛ nsansa ɛna sɛ sɛ ɔsan kɔ n'akyiri a wɔtu no adeɛ so. alright ma yɛ no ase kwasi megye di sɛ naawɔtwe deɛ wɔ manhyia paa because sɛ manhyia no naawɔtwe yɛ otumfoɔ na awɔtwe mu ne ɛwɔ yi ɛfi eh, ada no abasebɔ kɛseɛ no ara nkasa bɛkɔ so nti megye di sɛ wɔbɛkɔ so awɔ hɔ a biribiaa kyerɛ yɛ adwene ɛbɛsan aba ne ɛno aba bɛbɔ ho nkɔmmɔ bio eh, kwaa me meda ase paa deɛ wabɔ soe deɛ wadarɔ ma sima baako pɛ mu no eh, dwumadie pii wɔ hɔ